Postmax ne yɛne Kochi redi nkɔmmɔ na yebisa Kochi sɛ, Kochi, eh, this season where has your folk are? Goals a wɔahyɛ wɔ league no mu no, ɛwɔ fam. Enti nnipa bebree firi sɛ w'ankasa no woyɛ defensive coach na ɛno nso affectee team no nti na Hearts no wɔntumi nhyɛ goals no. Nea enti ano yi a Masud Didi Dramani, head coach ma Hearts of Oak, wɔde ato dwa.

Head coach ɛma Hasso Folk ɛna n'ano Kwasiada after the game ɛwɔ Doctor Kwame Kyei Sports Complex ɛwɔ Abrankɛse ɛna ebusa Coach Kyei sɛ Coach Kyei amanfoɔ so yɛ defensive coach ɛna ɔse football mu yɛnni biribiara sɛ defensive anaasɛ offensive coach wɔ hɔnom egyina opponent no ano bɔ ɛna sometimes so game plan ɛne approach nti ebia bɛhu sɛ ebia game gu so ɛkɔ so naa no eduru time bi a ɛsɛ ebia bɛ defend kakra Bohu sɛ asesa edu no bi ɔsɛ wo attack kakra. Na wo even wo busa ne players no koraa na wɔn training grounds a biribiara saa nni hɔ sɛ ebi a ɔyɛ wɔn practice no ɛyɛ defensive daabi. Daabi, daabi department no nyinaa no wɔn yɛ ho adwuma. Yɛ a na gyina wo system ɛne tactics ɛne opponent a wohyia no no ɛna ɛsɛ game plan a wode kɔ. Ɛne yɛ nkyerɛkyerɛmu a Masudi Dramani ɛde baeɛ. Ɛna ɔsɛ o sɛ mmerɛ bi atwam no wayɛ bi. Players a wɔafa ne nsam, Ransford Orsay mu, Kofi Nti Boakye mu. Obi yɛ defensive coach no, wɔyɛ dɛ maa saa players nom too tontena basabasa. Na even game ɔne Nations bɔɔeɛ no, aside sɛ wayohyɛɛ goal no, Yaaman Kwabbe Afi a ɔbɛbɔɔ right back ɔfiri bɛnkyɛ baaeɛ no, ɔbɛnyaa clear chance. Enti sɛ ɔyɛ defensive coach a, ɛdɛ na nka Ba Afi a ɔne wo defend no, watumi bɛwuraa Nations adakam bɛnyaa saa clear opportunity no. Nti saa nsɛm no a amanfoɔ ka no deɛ, ɛnyɛ nokorɛ da sɛ ebia ɔno yɛ defensive coach. Daabi, daabi, daabi, daabi, daabi. Biribiara saa nni hɔnom. Ɛnna Masoud, Didi Dramani, head coach ma Hassoufouck, ɔde saa nkyerɛkyerɛmu no baeɛ. Manager, eh, yɛmbɔ so kakrakra, ɛnnɛ deɛ mmerɛ no kɔ pa ara nti, yɛfa issues no a na yɛabɔbɔ na yɛkɔ, na yɛkɔ saa. Kumasi FM. Ɛyɛ simple aa.
Ah. I think sɛ I think sɛ metie metie voice no aa. Ah. from Coach Masudi Dramani. And simple asɛm na wɔka no mm-hmm. eh, sɛ a coach yɛ defensive anaasɛ ɔyɛ offensive oriented coach. Mm -hmm. uh, the meaning of football is simple. Your, your players and they define your tactics. Mm -hmm. Players are one. Nti as as a as a coach anaa any club biara no you should know your strength. Baabi a w'ahoɔden wɔ. Yɛwɔ team bi wɔ hɔ a ne defence nyɛ but n'attackers ɛyɛ ɛyɛ very good. Nti wobɛhu sɛ yɛmmɔ bɔɔl no wie no wobɛhu sɛ bi a ɛyɛ five four three two wohu sɛ wa concede but wahyɛ more. Nti such a team wotumi hu sɛ na attacking ɛyɛ ɔyɛ attacking oriented because wofii sɛ na attackers no ɛna ɛbɛboa nti ɛwɔ sɛ wo create eh, tactics anaasɛ eh, game plan a ɛbɛ mhm. suit wo forward liners because ɔmo yɛ clinical. okay
so sɛ ne mi ni sɛ football mu no yɛ o coaches a ɔmo yɛ defensive coach wɔ ɛna yɛ offensive wɔ ɛyɛ baako gyi di sɛ biribi asɛ yi ɛna ka sɛ ɛyɛ o players a wɔwɔ mhm. o materials no na sɛ na sɛ wo ni good defenders a na akɔ yɛ defensive type a ɛbɛhyɛ wo bebree okay because if you are playing as a defensive coach nti ɔbɔbɔ players bi din. Kofi nti boakye mu he work with them at kɔtɔkɔ wate aseɛ ɔbɔ bɔ a lot of players a ɔne ɔmo yɛ adwuma wɔ kɔtɔkɔ a na ɔmo hyɛ goals and that time no Ɔkaeɛ koraa kɔkyii sɛ Erling Haaland ɔse dabi yaw ɔnkɔ mma. Oh yeah ɛyɛ ɛyɛ. Nti ɔse ɔno sei sɛ ne deɛ neyɛ ayɛ sɛ Pep o wotie ne nkɔmmɔ no a ɔse woyɛ player anaasɛ even woyɛ attacker na wontimi nsan mma akyire mmɛ support defence na ɔno koraa no ɔmfa wo.
Yɛwɔ players bi wɔ hɔ a, obiara wɔ ne style of play. Player bi wɔ a ne work rate simple, sɛ ɔka sɛ ɔmmra akyire mmɛ defend a, ne work rate no ɛbɛkɔ zero. Sɛ yɛwɔ ball playing centre forward.
Erling Haaland ɛyɛ the type, ɔyɛ ɔyɛ ball playing centre forward, ball no onim bɔ, nti ɔtumi ba bɛ take on players, ɛna ɔyɛ clinical, ɛna wohwɛ ne energy rate a, Erling Haaland even ɛnora Asat ɛnora no mema mehwɛ wɔn ne Everton, Asat. Even at almost ninety minutes, na wohwɛ energy ne speed ne ɛne deɛ ɔsi run a ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ speedster koraa ka ho because no adeɛ ɔsi run it through ɛbɛfa bɔɔl no kɔ kɔ kɛlɛ to net no simple. Mm. It tells you sɛ sɛ wowɔ such a player like Erling Haaland na akɔyɛ defensive a simple ha ha ha ɛmmoa wo. Mm. Wate ase nti me I believe in players a wowɔ ɛno ne adeɛ a coaches no bɛnya no wrong no. Okay. Sɛ woahwɛ players a wowɔ

Mɛka yɛ sɛ ɛyɛ Haas team no baabi a ne strength wɔn yɛ ɛyɛ ne defenders because the rate a Haas strikers ne sɛ chances no sɛ kɔn mu tumi hyɛ goal sɛdeɛ wɔn defense ne tumi defend ne na simple ka Haas agye league wei so ɛyɛ players na coach Masudi di drama no wɔn ti to ask him sɛ is he a defensive coach no me anka mɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ the kind of materials na ɛkyɛ tax amɛbɔ okay sɛ next year sɛ Haas defense no nyɛ strong bio. na sɛ bo boss no kɔ akyire na ɛhyɛ na na kɔ yɛ more defensive oriented a yɛbɛhyɛ wo because the next season bi a let's say sɛ bi a wɔanya bi a Benjamin Asare ɛte ɔda pole wɔanya Kevin Osasi bi wɔanya Ali company wɔanya saa players na na sɛ ɔkɔ yɛ defensive minded coach a ho ho bɛkyerɛ o nti simple all the time ɛyɛ based on your players ɛna ɔde bɛkyerɛ tactics a wobɛbɔ sɛ woyɛ coach na wahu saa ade no na wɔyɛ sɛ wɔn deɛ mewɔ system me system no ɛyɛ ɛyɛ mebɔ four four two formation mebɔ ɛ four one four one formation mebɔ ɛ three five two formation wate aseɛ na wɔahwɛ players a wɔwɔ a simple all the time woyɛ coach a wɔn bɛkyerɛ o Enti me me deɛ sɛ meyɛ coach a to ask Didi that question mm-hmm. defensive mm-hmm. there is no defensive coach ɛyɛ materials na awɔ no mm-hmm. wate aseɛ ɛna ɛbɛkyerɛ wopa pep sisi ɛyɛ ma no lusu Erling Haaland ma no lusu Doku yɛwɔ players bi wɔ hɔ a ma no lusu ɔmo ɔbɛbɔ a different tactics. Mm, o ntumi attack saa. o bɛ da akɔ attack.
Mm. because o players na wɔn o wɔ attacking oriented players. Anaa wɔ Bernardo Silva, wowɔ Doku, wowɔ ɔfrɛ no sɛ ɛfrɛ no sɛ El Halad, wowɔ wowɔ ɛfrɛ no sɛ Semenyo. Semenyo. These are attacking oriented uh, players and the only ayi ni sɛ you are a small distance sɛ ebi a wokɔ a come back ebi a wing backs no all the time I want you to see sɛ mo mo mbra midfield na mɛ support to defence line no so players na wɔn asɛm po ɛbɛ kyerɛ wo tactics a wɔbɛbɔ. Okay. Nti if you are a coach and you don play to your your ayisa wo yi akɔ homa simple. Ɛyɛ ɛyɛ Akɔnhoma no a woyi no na ɛkyerɛ aduane a wobɛnya. Sure. Ɛyɛ players no a wɔ ɛwɔ wɔ at your disposal no na ɛkyerɛ approach a wɔsɛ wɔde approach game no. Because sɛ wokɔ approach game na sɛ wo approach with players a wowɔ a simple. In the long run second half wobɛhu sɛ yɛhyɛ wo. And ɛtaa si a lot of coaches. Wobɛhu sɛ first half obi wɔ ha a wabɔ wabɔ ne yie ɔnya good start but second half wobɛhu sɛ yɛhyɛ no. Na coach bi wɔ hɔ nso a first half

na fanated no ɛnkleke a ɛne mhm. manhyɛ wo a wonhyɛ me asɛm no nyina nie ɛti jose mɔre no ne yɛwɔ biribi akɔ abɛyɛ frɛ sɛ wapake bas mm. wote wante saa terms no ah, wapake bas ah. yes ba wapake bas no ɛsi wakyi a wahyɛ wo wo barcelona ne ɛde kora sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ hwan ɛsɛ wɔbɛdi matɛ wɔ ɛɛ andrew villa boas barcelona chelsea there's a game a torres fa ho no because saa stadium hɔnom no a yɛrebɔ bɔɔl no wokɔ no akɔbie mu hɔ a ɛnkɔ yie mfa ma ka twam ne ka ɛka kye no na waka kye ne counter break ɛti kwabena na ɛwɔ mu nyina no sɛ ɛyɛ o materials ekuta no mhm. ɛma wɔ certain game plan then again opponent a ɔne ne bɔ no mhm. ɛma wɔ certain game plan yɛ wɔ bi wɔ hɔ nom akwabena ɔfɛ wɔyɛ offensive coach mhm. by game no a wɔkɔ akɔbɔ no mm. ɛwɔ sɛ wɔhwɛ sɛ wɔbɛte nɔɔma so na afei wɔadi fɛde kakra mm-hmm. wobɛhu ɛtena game no ne sɛ opponent game plan no ɛtumi ase sa tactics tena game no ɛtena Bayern Munich ɛne ɛyi no Paris Saint-Germain wɔn sɔ mmienu no bɔ nom kɔbɔ no wɔn nyinaa yɛ sɛ sɛ me taa no ɛmfa ho mm. ti o so defensively na wɔn mmienu ne nyinaa nyɛ strong mm-hmm. the Bayern Munich and that of Paris Saint Germain no mm-hmm. defensively obi ɛna ɔ ba ɛyɛ kwabena maame nka no kura nfa nkyerɛw sɛ wonya Jose Mourinho wonya Antonio Conte mm-hmm. wonya Max Mirano Allegri ɛna wonya Diego Pablo Simeone El Toro so ɔmo baako na ɛyɛ coach ma Paris Saint Germain na kwabena five two no ɛnkɔ pɔn ɔpɔ game no five two no mm. ɛnkɔ bɛ pɔn do you know why mm-hmm. because defence organisation no ɔmo nim yɛ ba hey sɛ ɔwɛ how a Luis Henrique. ɛne yɛfrɛ no sɛn um, coach a yɛfrɛ no sɛ vincent jane poi company the approach ne sɛ obi agye ne fana ted ne di ɛti kwamene defense organization no ɛkyena game no ɔmbɛbɔ no nea ɔbɛyɛ solid ɛwɔ defense bia ɔbɛyɛ ne yɔnko afiri oh, okay.
ɛkyena because goals ndi obi abɛhyɛ ɛkyena but wa bɛtumi ayere wɔ akyerɛ hɔ no wei bɔ louis dias ɔbɔ michael olise ɛne wɔhyɛ bɔ yɛfrɛ no sɛ um, osman itempele wɔbɔ Luis Diaz Harry Kane ɛna wɔbɔ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ eh, Michael Olise ɛna wei soso bɔ Desiree wei ɛna wɔbɔ Ousmane Dembele kwamina ate aseɛ ɛna wɔbɔ Karahyɛli nti offensively wɔn fa na third wɔn yɛ sharp nti ɛkyerɛ baako bɛ change nti if you don't take care ɛkyerɛ nyɛ defensively wɔbɛ organize ne ho yie bi a bɛtuma awɛ de game no mm. nti ɛyɛ eh, eh, the approach and the opponent ɛna ɛma saa game nti mɛma o ɛtɛm ka example sɛ Jose Mourinho ne ntae kari akɔ abena nye debia no wɔka dwom wo mhm. wira sɛ debia waka dwom dabi onya opponent na nahoɔden timi no a obi yɛya ɛyɛ antonio conte kora deɛ wohwɛ a na ɔbɔ ba tere when yɛ drop abɛ defend a na bɛyɛ five sure wɔkae conte mm.
deɛ no beautiful ɛti ne ɛteɛ no sɛ conte nso so baɛ there have been some games a wɔbɔ ma opponent defende wɔbɔ ne opponent na adwuma bɔ a beautiful sɛ no koraa no ɛyɛ nua no busa a kò didi sɛ ɔnso bɔ three bucks saa. beautiful mhm.
eti no ɛyɛ Demetrius no nea ɛteɛ no sɛ ne fa na atɛ de hɔ nom no mhm. ɛyɛ a wɔn ntumi banking in goals oh, nti in as much as wɔn ntumi nfa goals ne ma no mhm. wɔn ebie toɔ no ɛma wɔn hyɛ eti sɛ sɛ wɔn didi bɔɔl na akɔyɛ all defending all attacking. ɛna ɔka kyerɛ sɛ amankwaa bɛɛ fi no mu no yima no amankwaa mbɛdwɛn ne attack mm-hmm. no yeah. nti akɔ saa ne bɔɔl no akɔyɛ mm. all defending all attack because the final tell me ntumi rely so much ɛwɔ Hamza ne Abura Duku mu so ɛtɛ ne moma yɛ nyina yɛnkɔ na ɛne yɛbɔ baako tuma ne aba sɛ nso opponent ne gye ne ɔmo ba moma yɛ nyina yɛ sete back so wahyehyɛ ne defensive organization yie ɛno kwamina the defensive organization yɛ wɔn nyinaa no sɛ ne team no the best department in defense oh, nti yɛ simple nti ɛma ne nye defensive coach by ne best department na wonim deɛ nti a ne best department yɛ hɔ no quality ne ɛwɔ defense hɔ nom mhm. ɛsɔ paase all department ebi ni midfield ebi ni anim absolutely ɛyɛ simple it's less assume sɛ saa quality na wanya no defense no mhm. wanya the same quality wɔ midfield wohun sɛ onya the same quality wɔ ɛfana tɛbi wohun sɛ ɔbɛyɛ defensive coach it is simple because ɔwɔ Ghana's number one ɛda mhm. pool ne mu ɛna ɔwɔ Ali Mohammed and Kevin Osesibi on any day. Ɛyɛ team premier league clubs nkwadaa mmienu bɛbɔ. ɛsɛ mi sɛ ɔmo partnership no yɛ ayɛ best pɛɛ solid solid anaa ɛna ɛyɛ best in terms of goal scoring kɔ yɛ asɛtu a ɔmo na ɛyɛ best hmm. ɔmo mmienu partnership no ɛyɛ best. okay ne latress wɔn mo kura mpo na ase mu nhyɛra nyɛ den hmm. but the baba dem and the lives they are doing very well correct ase eti okuta enough quality ɛwɔ n'akyiri hɔ nom. because okuta black stars number one let's assume so okuta black stars striker ɛwɔ n'anim wɔn kan wɔn ni sɛ ɛyɛ simple ka.
okay medase president nyame yɛ adum ɔkyena ɛnyɛ asɛm ketewa ɔde golden city park ɛwɔ berekum. ɛ nations fc.
sure. saa game no ɔbɛhyɛ yɛ no ɛyɛ game a yɛhyɛ de winning league o for a club to mm -hmm. go to such

ba kwabena once again yɛ wia ɛyɛ awerɛhosɛm o hmm. once again sɛ has kò hyɛ birikum so yes once again here we are sɛ wohwɛ table no a awerɛho mhm. na nka hato folk ɛkɔ abrankɛse ɛyɛ one venue a sɛ three maximum points no wɔfa ne nyinaa o hasa mhm. kɔɔ paa wayɛ adeɛ paa nso wɔfa dorɔ nti mmiri lahato folk bɛkɔ na wɔnya all the three maximum points no ɛyɛ game a wawe ne ɛwɔ sɛ de ne gye league mhm. ba hei hei hei hei hei efie no vision wɔ fam mhm. vision ɛwɔ fam na kwabena mɛhu message bi a ɛyɛ nkurɔfoɔ de ma mi wɔ social media wotie mhm. ɛna ɛwɔ sɛ yɛtumi address saa issue no message bɛn
ebi so page nkɔ aka no bɛyɛ sɛ mprɛ mmiɛnsa mprɛ na wɔ ha sɛ wɔn nyɛ ready sɛ wɔbɛkɔ africa sɛ te saa woyɛ ha ase panyin na te saa mesrɛ wo mesrɛ wo sɛ saa Has adwene. nyɛ ready sɛ ɔbɛkɔ Africa. Ae mɛ ɔmo taa de saa messages no ma me paa sɛ yɛde ka ɛne yɛayɛ sei ɛne yɛayɛ sei nti yɛ koraa yɛ kɔ gyeei ɛwɔ sɛ yɛkɔ tua fifteen billion bi ɛne afre yɛ Yɛwia mesi recruitment.
messages me kɔ tena fie messages a ɔmo de yɛ bɔɔ weekend game yi messages a certain heart of folk supporters de de sɛ yɛ no Africa ne bra wotie yɛwura Togo afɛnɛ the fourteenth yɛwura nɔpɛ yi good morning sɛ Papa, ha se deɛ ɛwɔ sɛ ɔkɔ Africa de biara o. Mm, ɛwɔ sɛ ha se kɔ Africa de biara. Sɛ ha se de Mercy Tegu maa no mpo a, ɛwɔ sɛ ɔde kɔ Africa. Sure.
ɛnma hu sɛ aba bɛdi deɛ Heart of Oak supporters ne nyinaa tirim a wɔn nyinaa bɛgye atom sɛ deɛ nti a dafe wei wɔn anye league ne ne sɛ wɔn gye kɔ Africa na wɔn yɛ dɛ wɔn pɛ so wɔn bɛkɔ abena immediately a saa adwene wei sɛ bɛba de agu Ghana football yɛgu no woyɛ heart of folk support a na wɔ saa adwene wei da wo tiri mu a wotie wogu has mhm. woboa a certain decision ama has tim yɛgu no yɛbɛgu no mhm. yɛbɛgu has heart of folk sɛ wɔntumi nkɔ africa ebi ayɛ na anyɛ yie menyɛ sure sɛ saa mentality kora no wotie wɔma san mm. from board from management the playing body mm -hmm. the technical wɔ ɔma san ɔma san ɔma san we should accept that fact maka akyerɛ sɛ yɛbɔ season wie na ato folk a nye trophy a wotie obia na wayɛ adwuma wɔ club no obia nyɛ adwuma support akora wanyɛ hwee ɛyɛ has asɛm ne yɛka no woka ne sɛ yɛakwabena wotie bɛsɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ a ɛnɛ yɛ nyina yɛ celebrity sɛ asena nye league ba saa nipa no wɔsupporto has wo sɛ has nye league a wadwa yɛwɔ nkurɔfam sɔpɔto barcelona sɔpɔto real madrid no mu wɔ kurom ha o kwamina yi mhm. year in year out wɔn yɛ sɛ barcelona bɛgye wowɔ ka kyerɛ sɛ nipa no sɛ tahatofo ka anyi liga wɔn yɛ failure house ni wadwa ɔso ɔdɔ house borɔ so tuma masa ɔboa nada ho mhm. you know nothing about tahatofo mese mehu sɛ mawulu ayɔ ahyɛ goal no mhm. na referee no bɔ abɛnwia point nam sɛ wei

kɔmina ne mpo yɛakɔ akɔduru baabi sɛ ase mpo gye ligira nkani wokɔ ase ɛbɔ naba so o mhm. hatofo ko deɛ baabi ɛso wɔkɔ no sɛ wɔnkɔ fight ne wɔmmirim nnipa ɛwɔ africa birim wɔ mo birim wɔ mo wɔne ɔmo nti nyina mototo give and take bɛn ne hatofo supporters celebrate has a wahyɛ nations fc mm. that means sɛ has support cameras yi capture bebree ɔmo celebrate has ahyɛ nations kwabena ɛfɛ mm-hmm. baabi a bɛduru ni mm. baabi hatofo ka bɛduru ni eti kwabena Ɛyɛ awerɛhosɛm. Ɛwɔ sɛ yɛ start sɛ yɛ write something down on paper and I believe in my good friend. Mm-hmm. Yɛ wura mu na. Sure.
I believe in him sɛ wɔn no ɛwɔ sɛ ɔ change narratives na ɛna ɔbɛyɛ nso. Yeah. Bɛn ne mu na wɔyɛ wɔyɛ wɔyɛ a listing leader mm-hmm. ɔbɛyɛ. Yeah. Bɛn hwɛ ahyɛ twɛ na ɔmɛ gu nkrataa so. Mm-hmm. League wei yɛ house dea tie. twenty twenty four twenty twenty five and twenty twenty five twenty six kwabena maame nka no nkura nfa nkyerɛ o sɛ ɔde media ma no ha ase to na nhwɛ the kind of competition ɔmo yɛ mu de ba ya mm-hmm. league ne ha to so kodi a egyɛ no korɛ ama ma ba bɛ gye di sɛ ne yɛ nsɛm na supporters ne bi ka sɛ ne ɔmo firi sɛ ɔmo ntumi nkɔ africa no mm-hmm. ati na ɔmo yusu saa deɛ nso de bɔ bɔɔl ne kwabena immediately bɛba saa no mm-hmm. magu has kwabena obi antrans de nyɛ proper calculations how to focus ne sɛ ɔgye league ne twim ne sɛ how to focus gye league ne twim. maame nfa ɔmo asɛm yi soɔ ɛbɛ ka ho asɛm akyiri okay. asante kɔtɔkɔ mhm.
wotie metie paa ɛkɔ lose game no ma dream service hmm. ɛyɛ obvious so ɔmbɛ lose game no ɛyɛ obvious so ɔmbɛ lose game no mhm. kɔrɔkɔ team no hmm. um, there's another mistakes bi ɔmo sɛ yɛ nso ɛno nso menim sɛ ebi ɔmo asɔɔve deɛ because one kɔtɔkɔ ceo ship no yɛ hijack na bɛpem saa mmere Kɔtɔkɔ coaching ɛyɛ eh, nipa ɔbɛ ɔbɛ spia de kɔtɔ kɔtɔkɔ coaching department no ɛno so yɛ hijack no kwabena kɔtɔkɔ team ni ehia nsesa pii the same thing applies to nea meka sisi yɛ sɛ yɛ bɔ league no at a point ɔmo na ne wɔ ho akonya sɛ so ɔmo taataa mi de ama sporting club sure but hey ɔmo nso bɛtena hɔ nom saa enim ne wɔm sɛ wɔsɔ wɔgye league anaasɛ wɔgye de FA Cup kwabena the mentality of kɔtɔkɔ and how to folk no kwabena I'm sorry mm-hmm. ɔmo ayi nyina nfa nkɔ mpaabɔ mu o. Awu o. Mhm. Na ayɛ performance bi a wɔde kɔɔ ɛyɛ da ɛyi yɛfrɛ ne sɛn? Ne ɔmbɔ ni ɛgye hɔ. Kasoa. Kasoa.
Two bus to theft. Woyɛ performance bi a kɔrɔkɔ mmeranteɛ no ɛdaa n'adi wɔ hɔ nom akwabena na mese koraa afem. Players yi ɛnna ɛnna na manager ebiebie nsɛm bi so sɛ players no ebinom a m'adwene sɛ kɔ anom bɛkɔ nti wɔn bɔ aborɔ wɔn nku wɔn ho wɔn nyi wɔn yɛ mmɔ na na na afɔ wɔn kɔ wɔn kɔ ɛno hwɛ wɔn attitude on the pitch so a Asɛm no yɛ nokorɛ. Ma menka nokorɛ, ma menka asɛm bi fa nkyerɛ kɔtɔkɔfoɔ mpanimfoɔ nso. Sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, wokɔ Europe a, yɛtumi ma boys no bi bɔ you team no, tie nie, wobɛgye w'akatua. Sɛ woyɛ w'adwene sɛ team no wobɛsɛe no a, team no nso so mpanimfoɔ no nso bɛkyerɛ wo kaafea, tie nie. Otumfoɔ Setu na second team no, mahu sɛ wɔkɔ akɔbɔ ayi, Middle League. Ah player biara sɛ te saa paa nea no prayer asɛm a wɔde tu mene sɛ te saa deɛ a wotie ɛnyɛ wɔn nyinaa ne yɛbɛma wɔn akɔ ebi ne youtube no bɛbɔ division three no tie nie wokɔfa contract baa ne yɛatɔ baa woanya bi ama wo ne youtube no mhm. go there nti woafa wo contract bra wobɛkɔ akɔ train wɔ hɔ
kɔmɛ performance ɔde ba yɛ mesi jɔn ne ntwi te bɔ paa na woyɛ sɛnea saa ɛyi eh, mosha ban no yeah mosha ban just look at man of the match hey control hey
Kwabena, wotie? Mɛ mɛsrɛ de Deborah Brightes no. Mhm. Agye agu awie. Wotie? Mhm. Yɛwura apenkram de ɔma feeli pɔtɔɔ ɔmo kɔ. Ɔma feeli pɔtɔɔ. I think that when yɛ mo ɔmo akwanya bi wɔ a, saa mfomsoɔ na ɔmo yɛ in three years na ebi ɔmo nyɛ bio. Ba hei, three years ɔma feeli pɔtɔɔ.

ɛyi eh, finish hard yasɔ ɔmo nyinaa accept kwabra yɛn ka no kura nfa nkyerɛ board of directors na aba no hwɛ wotie football no ɛyɛ eh, mhm. structures yɛyɛ ne dɛm ne yɛde akosi park so okay ka kyerɛ board of directors no yɛyɛ ball no wɔ dɛm woyɛ structures no wɔ dɛm wotie mhm. ɛwɔ sɛ management ne men ɔma o management ɛmen ɔwɔ sɛ o playing body ne ɛmen na afei wama yɛfrɛ no sɛ technical team na amen ansa na watema si pitch no so enti ɛyɛ mahunu saa sɛ

wonhu biribiara sɛ wɔn reba asante korɔkɔ they are just playing an ordinary game mekɔ ɛbɔ nom ne dreams fo nkwalaa no but you could see sɛ dreams fo nkwalaa no wɔn pɛ so wɔn yɛ biribi ɛde ma dreams fc team no ɔno dreams fc team no position na ɔda no but hey wei mu no gye bɔɔl na kwabena wohu hwee ɛ ɛyi kɔhwɛ ɛyi players a yɛ pare di wɔn de wɔn bɛ gyina pitch no so kwabena it all bow down to the kind of performance a wɔn de aba and hey akɔ akɔ yɛ no mu gua sesɛm de ama kɔtɔkɔ. and how to folk so yɛ mɔ ɛyɛ aba so mede ama sporting club aba so na afei no eh, kɔtɔkɔ ne haase de asɛm no deɛ me mɛka ho asɛm akyiri na mehwɛ wɔn nneɛma a wɔyɛ no this weekend no ɛna mehu the kind of mentality wɔn de run club no and I think that also wɔn change narratives no sɛ yɛbɛba ɛkyerɛ yɛba a mɛka nation service ho asɛm mm-hmm. nation service nation service wɔn nyɛ very careful mm. nation service yɛbɛwuram ɛwɔ league wɔn game no mm-hmm.
games akɔka no sɛ nation fc kennedy bɔ akyɛnsa hɔ ah, kennedy ɔsi wotumi da menyɛ sure so paris am wɔ hɔ menyɛ sure so bia bɛtumi ada president ɛyi eh, divan kansa bɔdu hɔ menyɛ sure so wada ɛfiri monday no ba wɔtumi ɛyi eh, sunday no wada mm. nation fc nyɛ very careful because kwabena baabi a wɔn games ne da no ɛyɛ tricky games a kwabena wodi agorɔ bɛ trigger wɔn bɛkɔ relegation okay ɛti deɛ need to be very careful saa game a wɔn nso yɛ no wɔn de wɔn ankasa ho akɔ akɔ sɛ a tight

ɛyɛ consistency. Lewandowski asɛm yi deɛ, me deɛ mɛ lusu ne nyinaa na Haas nso awe ne ne nyinaa. Team a wɔ disappoint ne fans this year yɛ Haas folk because nneɛma ba wɔn basket mu, nneɛma na egu Haas basket mu no na ɔsɛ ɔtra even Accra Legon na simple ɔsɛ ɔgye ɔgye league wei but Haas nyɛ consistent. Haas as you speak Haas wɔ twenty six points ɛwɔ ɛwɔ de ɛwɔ away wokɔ fie na wɔn wɔ sɛ Haas agye more points. wɔ away ɛsen home and Hearts abɔ draw draw draw bekum Chelsea draw bekyɛm draw ɛhɔhoɔe draw kyɛ sɛ all teams All Blacks wohwɛ wohwɛ teams a Hearts wohwɛ sɛ Hearts hyɛ wɔn wɔ fie a wɔn antumi anhyɛ wɔn ma simple sɛ woka sɛ Hearts ɛyɛ projection a bekum Chelsea bekyɛm United hɔhoɔe hɔhoɔe United All Blacks Swedru All Blacks yeah. Basɛkɛ nso Basɛkɛ yeah. Basɛkɛ Dreams FC yeah. six.

Ɛdeɛn na ɛma ɔnya saa confidence no? Side baako a ɔno nso hyia Haas a ɔha adwene paa. That is what I'm talking about.
Mm. And at first, na sɛ mpo ka Haas bɔ Accra Sports Stadium a, mm-hmm. ɛyɛ yɛbusa sɛ Haas hyɛ sɛn. Yeah. But here's the case a ɛna yɛma ɛyi no, Haas abɔ draw nko about seven times ɛwɔ fie. A ɛmu seven no sɛ mpo, ibi wɔtena fie ma kɔtɔkɔ hyɛ no. Mm. Yeah.
What I say? Nti it tells you ɛyɛ Haas a efie no ɔnya adeɛ. Mm. Ɛna ɛno ne Haas this year akɔ so Haas league title no. Okay. Nti Haas deɛ as we speak now sɛ Haas ka sɛ ɔwɔ abɛgye league a sɛ wouldn't they have a lot of changes ɔsɛ ɔmo yɛ. Okay. Ɔwɔ sɛ players na attitude biribiara because minim deɛ hyɛ Accra hɔ. Mm-hmm. Sɛ Haas team no nya wura Accra hɔ a sɛ mpo ɛyɛ different ball game altogether. Okay. Haas ntumi nhyɛ wɔ Accra. Mm. Legon no no

Why na sɛ yɛwɔ team bi a obetumi asa akɔ so upset a, sɛ mpo ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ baabi ani. Okay. Because sɛ ɔkyena baabi ani kɔhyɛ, na me deɛ makɔ lusu wɔ Berekum a, asa aba sɛe. Two points. Two points. Nti team a obetumi akɔ so upset still yɛ baabi ani. Hearts deɛ sɛ mpo ɛyɛ Ɛyɛ over. ɛyɛ deep. President matches no, na mɛhu sɛ wohwɛ matches no. Yeah.
Ahaa. Hearts deɛ, Pɛ mate sɛ dama anim sisi a chart na to. Ɔde bi ga fie gya. Kumasi FM. Ade edi ne. Kyɛnɛpɛ de mu nyinaa confirmed. Baabi a yɛbɛduru. Ntumi nya fie. Baabi a yɛbɛduru sisi yɛ yi. Ne ama ha saa nye league no. Ɛno nam no kasi the last four games asɛte. Oh okay. Ɛno yɛ di ade. The last four games ha si bɔ fie mmiɛnsa ɔbɔ away baako. Efie nso na ɛnyɛ no. Nti nkeɛpa yɛ nane away no nyinaa. Na nka house kɔ away mmiɛnsa efie baako. Nka hɔ deɛ nka bɛ no gye tom.
Yɛ mutu no.
Okay. Eti nea ama house anyi league na asɛte ne last four games. Okay ne matches ne te sɛ.
House bɔ Karela ɛwɔ fie ɔkyena. House bɛ tena fie na ɔne Aduana Stars abɔ. House ɛbɛ kɔ away to Samatex nineteen ninety six na house atena fie ne Medeama Sporting Club abɔ. Okay.
Eti Haas bobɔ fie Mediama, Haas bobɔ fie Aduana, Haas bobɔ fie Kawela, na Haas kɔ away to Samatex nineteen ninety six. In fact, sɛ wohwɛ games ɛda
ɛyɛ seven. Seven na ɛdam.
Eti wohwɛ wohwɛ games ɛda m'anim sɛsi ɛyɛ a, wopɛ team a the last four games ne fixtures ɛdene paa ɛyɛ Haas. Ɛyɛ Haas, okay.
because efie no nyɛ no okay ne fetus na ɛdene paa ɛne opponent na ɔne no rebɔ no opponent no bɛtumi akɔ soro upset at any point in time ɛyɛ ɛyɛ half opponent okay aduana mhm.
samates wawei mhm. kristofei ni hɔ nsenkyiri ɛne hmm. mediamafoɔ ɛba kra mm. abrante aseɛ okay eti ɛyɛ ɛyɛ ade a performance no na ha ase dɛm especially ɔbɔ three home games no mhm. ɛyɛ fie wanya adeɛ no wɔntumi nkɔ tete sɛbi okay yɛhwɛ media ma deɛ ntɛm sɛ wohwɛ media ma sporting club susu games na ɔde ba na mhm. ɔkɔ a wɔatu berekum chelsea okay owie ɔne ne nua no bɛbɔ baseke mhm. ɛbɛbɔ wɔ kyerɛ hɔ baseke holy stars mm. wosɛ baseke foɔ hyɛ no wɔt ɛwɔ ɛyi takwa yes yes yes ɔmkɔhyɛ no ɔmkɔhyɛ no two one ɛwɔ takwa mm. ti wei no ɔmo bɛbɔ okay Owia no atrɛ fi abɔ Pando Heart of Lions, Owia no akɔ Accra, Ɔne Hatufo, Ɔne Hatufo, So Mediama bɛkɔ away mmienu na wabɔ home mmienu, Oh okay.
As to compare to Hatufo kɔ ɔbɔ home mmiɛnsa Nsa. akɔ away baako no, Okay. He deals are opponents a ɔnam, So for Hatufolk sɛ ɔwene ne four games ne nyinaa no, ɛyɛ possible deɛ, By on paper, Bɛn na Hatofo ka kyerɛ sɛ ɔte fie no wɔ ɔbɔ a nneɛma nkɔ yie no? Ɛna ɔbaa bɛbɔ firi mmiɛnsa. Ɔbɔ three home games. Three home games no nso yɛ opponents a Kwabena ɔne any day ɔbɛtumi akɔ so a lot of surprise against Hatofo game. Karela, Aduana Stars and that of Medeama Sporting Club. Nti ɛnyɛ games a ɛda fam. Ok, meda ase. Before sɛ yɛde. Ɔmo yɛ business paa. Ghana ha, think sɛ ɔmo ɔmo bɛ tɔpo.

Ɛna ɔka akufoɔ. Edu nkufoɔ asamoa. Yeah, so it tells you you will struggle. Ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ football saa na ɛteɛ. Ɛyɛ foot few football clubs ɛna ɔretɔn no ɔsɛ nya equally quality replacement. He might think sɛ ɛɛ ɛni ɔbɛn kan he might think sɛ bi a players ɔmo baayɛ no yɛ quality. Mm-hmm. But simple, you need to have a team. sɛ wokɔfa players ba a they might be quality but wonni team and team na wɔwɔ no wɔma wɔma wɔma hwinhwɛn wɔma tontɔn nti you struggle nti me deɛ mɛba hɔ nom no simple ɛyɛ me deɛ ma side a open league agye that makes the game very difficult because wɔba league table no so a simple bi a bekum Chelsea da no mhm. so ɔkyena sɛ bekum Chelsea awini match na. Ɛyɛ ɛyɛ doom ɛyɛ doom for them and ɛyɛ wɔn na ama ama n'aba ne saa ɛyɛ bekum church fo na ama n'aba ne saa mm. so it's up to them ɔkyena sɛ ɔsɛ wɔn win saa game no and me deɛ ma wɔn na they are sitting comfortably wɔn wɔ fifty six points ɔbaa bekum Chelsea uh, bekum Chelsea uh, wɔn wɔ thirty eight points. Simple. It tells you say Brekum Chelsea hia points ne sɛ me deɛ ma. Mhm. Brekum Chelsea. Yeah, ɔmo hia points ne sɛ me deɛ ma. Mm. And there is only one thing. Ana betumi asave Brekum Chelsea. Ɛne yɛ de ade. They win. Okay.
Because they say ɔkyena young apostles hyɛ. Ɔhyɛ a young apostles bɛkɔ 39 points. Mm -hmm. Means Brekum Chelsea. One way ɔkɔ agya. Sure. Owia ɔsan atena fie abɔ nations meaning owini two matches na ɔkɔ agyaw All Blacks All Blacks ɛwɔ thirty eight points currently wɔn mhm. ne wɔ the same point okay. All Blacks kɔ tena fie sɛ simple ɔno nso hyɛ a ɔkɔ sɛ forty one points so it tells you brekum Chelsea ɔkyena you have nothing at stake ɔsɛ owini game no. Mm. And

Kufoɔ, Ɔsɛe Kufoɔ, tu Aduana, then Prince Badu Isco, tu Asante Kɔtɔkɔ. Nyima no a na ɔkora mpo no, ɔkɔeɛ, luckily for wɔn na ano san baeɛ. Wate aseɛ? Wate aseɛ? Lucky for them na nti, simple, you can't eat your eggs and have it back. Wontumi ntɔn wo players na wonsan mpɛ results. Me deɛ ma, de ma me deɛ ma shake yie kakra na nka woyare so league no yɛ kama den.

Wɔ that time no abɛta mu agya na no asɔ no and ɔhwɛ that time kora ne yɛ lɛnkɛ abɛta mu atu ɛfrɛ ne sɛ the national team yeah black stars mm.
and abɛta mu akɔɛ no ɔbaɛ no ɔnyɛ the same abɛta mu abio ɛgya no akɔ akɔdum nti sometimes simple ɛyɛ wotɔn players a players bi wɔ ha a wotɔn a to replace them no ɛnyɛ easy it's not easy

So woanyɛ wo nneɛma yie a, na sɛ wosɛ mpo woto wo players a, to replace them nti Coach Samuel Boadu deɛ ɔkyena mhm. ɛyɛ must win match for for him ɛyɛ must win match for him okay ma wo sɛ ɔmo link Asante Kɔtɔkɔ sɛ relegation ɛnde ɔmo forget Kɔtɔkɔ deɛ nyi na ɔmo forget na sɛ ɔhɔ ɛyɛ three points points ba ɔsan ne eleven wonders a wɔ game mm. nti ɛtɛ su sɛ deɛ na kyɛ sɛ Kɔtɔkɔ ɛkɔ relegation nti ɛnde ɔmo forget but asɛ ɔno right now ɛyɛ vision mhm. nations mhm. Brekum Chelsea All Blacks sɛ mpo saa teams wei Vision Nations bekum Chelsea, All Blacks. Young Apostles.
Ɛna Young Apostles.
Mm. Saa five teams wei. Simple. But Nations, Vision, Young Apostles deɛ ɔkyena. Mm -hmm. Ɔbɔ atia Vision. So ɔsɛ Vision a, simple na ɔsɛ Nations a. Okay. It not a good position.
Mm. Because onya six points out of last year na sɛ okonya a good away draw krampa simple ɔbɛka mu. Okay. Nti bekum Chelsea ɔkyena. Mm -hmm. A difficult game. Okay. Because media ma pe league na gye. Mm. So it's up to media ma. Sɛ ɔkyena no. Sɛ me de ba so pɛ league no agye Sure. so okonya point koraa wɔ ha a simple ɛno ano wa wa wa wrap up but Berekum Chelsea deɛ Okay. ɔkyena ɛyɛ must win match for them same as Aseɛ foɔ no beating Nations Nations kɔ Pando ma wɔn sɛ ɛyi ɛɛ coach Frimpong
it was obvious sɛ mede ama sporting nkurɔfoɔ m sɛ yɛ hijack system ka kyerɛ Sure. sɛ baabi anifoɔ no survive wɔ kuro no so na obiara kura ni hɔ Yeah.
Ɛyɛ Arsenal nko ara na otumi tena hɔnom sɛ decider, wogyae mu sɛ bɛkye me nnɛ ti, dabi dabi, obiara nni hɔ. Dabi dabi. Opportunity no ba a, na wagrab no na wakɔ. Na Arsenal na ɛyɛ necessary sɛ ɔka deɛ. Oh, sɛ mekyerɛ wo how a esi fa teɛ. Wote aseɛ? When opportunity no ba saa no a, sɛ yɛ decide game, ama wo fie, me fie, wo nso wobɛgye league wɔ Tarkwa. Kesi wɔ dance park yɛ. Beautiful.
Mhm. Esi wɔ hɔ a na wote hɔ na. Si wɔ Kwesi Adu.
Wabɛfa ho kɔ.
Daabi na it's impossible. Wode aseɛ. And wo yɛ game no clearly so a you could see clearly sɛ eh, that faithful day na mede amafoɔ no ahoɔden saa wɔ soro sen baabi a ne gold stars. Because ɔhwɛ approach a baabi a ne gold stars de baeɛ no a wɔn yɛ sɛ wɔn wɔn ntumi ne nkurɔfoɔ no mmɔ. So yɛmpɛ certain game plan which is sɛ yɛbɛ catch wɔn ɛwɔ the counter break na afei yɛatumi ahete wɔn. Enti no, kama no yɛ obvious sɛ mede ama Sporting Club bɛnya akwanya atumi a extend lead no de ama baabia no Gold Stars and na ɛnyɛ nwanwa. Nkwabena from week one no bɔɔ yɛ ara de ba na baabi a yɛkɔduruiɛ no na yɛkɔ see clearly sɛ mede ama Sporting Club ɛyɛ favourite for the ultimate okay. and wɔn sending message ne clearly so wɔhwɛ the number of games wɔn bɛbɔɔ yɛ a

ah ɛna ɔmo mede ama start is what games ni di agorɔ ɛna mhm. afei na mede ama asan ba so back to baabi a na kwame ɔmo level no ɛwɔ no ɛna ɔyɛ bɔ no ɔmo bɔ no very difficult if you want to beat them ɛyɛ mhm. very difficult sisi ekura no kwame na ɔyɛ approach ɛbi ɛyɛ ntanko de ma wa ɔkra do midfield no ne ti ni di anu ɔdi no ijapasu manuel mante salim adams sure. and that of fusi taylor mm. very difficult to penetrate. na no wahyɛ awie no sa derek fɔjuo ma sa ma ɔbɛbrɛ ɔbɛbrɛ ɔbɛbrɛ ne se mɛ di ama foɔ no nyame fa ne.

Wɔn taa tie yɛn de fikse nneɛma. Ma menka nokorɛ mfa nkyerɛ wo. Toro bi wɔ hɔ a Kwabena nsɛmtwerɛfoɔ no bi yɛ nsɛm no a yɛka no bi wɔ hɔ a Kwabena yɛ wɔn put into practice a ɛwɛke o. Oh yes yes yes.
Ɛwɛke ɛwɛke so ɔyɛ ha a wɔsi fa sesaa ne nsa ano wɔ ne mefon hɔnom no te sɛ ɔde one um, um, yaw after this uh, eh, kama adi kɔɛ no wɔintroduce right back bi Then en super player super player how a boy no si fa search forward how a boy no si fa drop na wa add up with tackles wɔ middle no you love it and I think that wɔyɛ perfect replacement de ma Kamal Adeyemi Mahmood okay yes coach Ibrahim Tanko na introduce no no eti kwamina na yɛ obvious sɛ kwan bi aso na wɔn bɛ extend lead no eti wɔyɛ game no wɔn bɔɔyɛ no the kind of performance wɔn de ba you could see clearly sɛ yɛbɛbɔ game na awie no na wɔn aluse game no and indeed wɔyɛ the most important and I think that ama wɔn the great opportunity sɛ wɔn bɛ tumi a fight for the ultimate do wɔn bɛ bɔ another crucial game against ɛyɛ eh, team a friend sɛ Berekum Chelsea sɛ yɛ midweek ah, yes um, yɛ bɛ hwɛ ho asɛm no hmm. na yɛ ka kwamina um, it's unfortunate you see na wɔka asɛm bi um, has abɔ wabrankɛse mm-hmm. ansa na wɔwia wakɔ Karela so nations four games aka no awei ne yɛ three three wɔn ho a wow ɛna awi dɛm sɛ kawɛla adeɛ no kawɛla adeɛ no ɛna ebi ebi duro ne sɛ ebi akawɛla afɔ ne sɛ ebi ɔmo drɔp ɔmo players de afa na ne kɔ aso ɔno ɔpɛ ne ebi a so ɔno ntumi nye league nti ebi anam ɔte ne ebi anam ɔte nkwalaa na ɔmo atena bɛn kyaakye no ɔmo bɛ bi mɔ ansa na ebi wafa ho na nti saa deɛ a so ɔde ɔne ne brekum chelsea deɛ na etuo sisi ɛyɛ a brekum chelsea ɛyɛ far far ahead of nations fc. okay ehe vision so chances. wúwia no abɛhɛ vision fc. Mm -hmm. greeks soso game no ɔmo bɔ no kwamina ni etie nie mhm. wɔn nso no nations ne kɔ yɛfrɛ ne sɛn ɛɛm pando no mhm. wɔn nso betwam akɔ wɔn akyi nti wɔn akyi fɔre deɛ wɔn young apostles kura na wɔn akyi fɔre wɔn betumi de wednesday ɛne sunday atem
ɛɛ ɔtwe adwene akɔ so yaa mhm. because ɔmo ɔmo ɔno ɔmo pɛn na sɛ vision baa hɔ gya anuma ne nkɔ yi wowia nations sɛ ɛbɔ gya gya wɔn nkɔ wɔn kɔ deɛ na ɛnyɛ wɔn asɛm o ɛne yɛ selepele wobɛkɔ. Eti Shelempele ɛɛbɔ Vishi ɛwɔ Wɛnkyi.
Wowia na Vishi akɔtena fie ahyɛ wɔne Kawela bɔ. Kejuwa ɔbɛhyɛ Kawela. Wowia na ɔne Nation Service abɛwie wɔ Abrankɛse. Ansa na finally wabɔ Aduana wɔ fie. Eti wahu sɛ sɛ wode toto ho a Vishi ne deɛ mu nso saa yɛ ɛde ase Nations. Wow.
Mesi nkɔ fie a meyɛ calculate na sɛ a Nation Service wɔma ha saa bɛhyɛ wo. ɛnyɛ sɛ ɔbɔ gyadani abere firi bɔ manso so no because sɛ wohwɛ games na ɛda hɔ no a mhm. wankyi wɔkɔ hɔ mhm. nation bɛkɔ wankyi so owi abɛtena fia bɔ karela owia no atena fia bɔ aduana stars eti don forget sɛ nation stars bɛkɔ awɛ mmiɛnsa abɔ fie baako ba awɛ sei no kwabena wɔn no ɛkɔ awɛ mmienu hɔ mmienu eti sɛ ɔde ɔno nso ɛtu hɔ nom yie a ɔno nso no ɛtu yɛ no ɔbɛyɛ bɛta ɛde asen soduro foɔ no kwabena yɛ yɛbɛpɛ mmerɛ ne ahwɛ eti no yɛbɛpɛ mmerɛ ne ayɛ saa calculations wɔ ɛsɛ nyinaa mhm. ba ne nyinaa mu no nea ɛwɔ mu ne sɛ Nations FC ɛde wɔn ahyɛ tight corner mm. ɛyɛ ma so game against Bashiri Foro mm. na wɔyɛ table no so a Bashiri Foro nso so no so ɔkɔyɛ nan so ɔkɔlu so game yɛ akwabena na so bɛyɛ hyɛ mɛmu kasɛ no Kpando Out of Lens ekuta thirty nine points nea wɔtɔ so position number sixteen ɛyɛ Berekum Chelsea Chelsea foro no sɛ ɔsɛ yɛde wɔn ayi ne kan ho yɛde three points no sɛ sɛ wɔn wɔ sɛ thirty eight ɛsɛ wɔn ba thirty eight ɛyɛ thirty eight nti sɛ team a wɔbɛhyɛ mu nsia yɛ Young Apostles. apostles number sixteen between young apostles a wɔtɔ so sixteen no kwabena wɔn no ɛne heart of lions no ɛyɛ just three points mm. eti heart of lions enim na nations bɛhyɛ no a wɔn nso de ne ho kɔhyɛ tight corner na yɛhwɛ heart of lions wosɛ wosɛ ɔmo fɔm yɛ wosɛ wotumi last show match wɔ heart of lions so hwɛ heart of lions game no ɔbɔ nations wɔ fie owia no abɔ samates ɛwɔ fie mm-hmm. owia no akɔbɔ mediama ɛwɔ takwa tiɛni o owia na wabɔ hɔhɔe hɔhɔefoɔ ne ma eti lions no obviously watete mu sɛ ɔhwɛ ne games na ɛda ha no a bcause ɔbɔ nations wɔ fie na wabɔ samates wɔ fie na wasan de hɔhɔ deɛ ne three points game baako pɛ ɛna ebi ɔbɛkɔ away ɛyɛ takwa ɛdukɔmɔ sɛ sɛ sɛ sɛ woyɛ na ɔde ba sɛ ɛyi nations akɔto baabi ɛti mhm. nations fɔ wɔ adwuma yɛ berekum chelsea deɛ ma menka nkyerɛ ɔbi no agyi sɛ kyena game no yɛbɔ no ɔmo lusu game no deɛ a mm. ɛneɛ three games na akɔka nyi ɔmo nhyɛ ɛti ɛyɛ ɛyɛ difficult tax the relegation battle no there's a lot of competition ɛne uh, interest a kwabena ɛbɛkɔ hɔ nom yeah. and i think that sɛ ɔyɛ team si na ɔmo mmienu ɔmo nyinaa ɛba te for irrigation yeah. a wei deɛ menyɛ sure sɛ obi bɛka sɛ madrɔ pe de me youth players yi bɔ o mhm. kwabena baabi aduru no yɛ aniberɛsɛm ɛno a mate wokɔ berɛkum kyɛsi a ɔwɔ sɛ awua mɛnsa mo ɛne ɛmpaneɛ koraa no a ɛkɔ so wɔ kuro no so yes baabi mhm. aduru no nyɛ baabi a ɛyɛ mapira ne medwonko asɛm ɛyɛ finish ha kɔnɔ ati aseɛ mm. eti nation sɛ si wɔn mo nkɔnkɔ fight yie ɛwɔ pando na wɔn ɛtena fie ɛnfa mo vision mm. na wɔn make sure sɛ house points na wɔn gya no ha no mhm. wɔn ɛso nkɔgye no wɔ one away baako bɛkɔ otie mhm. yɛbɛ ma nation sa kɛm no house points ɛso ɔkɔgye no wɔ one away ɛn bere kum chelsea yɛbɛ monitor wɔn game no but i think that mediama form na ɔdi wura mu wɔ hɔ nom no mm. sɛ mediama lusu saa game no na sɛ baabi ɛni goal stars hyɛ a ah sure ɛbɛ bɛka two points. ehu o. Mm.
Has nso hyɛ a na abɛka fo.
Interesting. Bɛn sɛ deɛ ni ɛba ka ɛɛ Lewandowski US na o ɛna ɛbɔ. Chelsea na yi ɔpɛ so ɔ survival. Ɛna mi deɛ ma nso pɛ league agye. Sɛ na ɛbɛkɔ. Yɛ ne yɛ nua ɔbɛn agye Isaac a ɔkasa ma birikum Chelsea ɛni nkɔmɔ anɔpɛ yi. Ɔbɛn good morning. Morning simple. Mi nua na biribi abɔkɔɔ deɛ. Nyame adom na mo nso. Ɛwɔ nyame adom biribi abɔkɔɔ paa.

Ebia na wɔn nnya bɔɔl bi mmɔ. They are key key players a wɔn ani de obiara a ɔwɔ team no biara bɛ start. And wɔn absence no ne time a other players no bɛ join ne team no. Ɛna mi hu sɛ amoa yɛ because ebi mu wɔ hɔ a na asat sɛ yɛbɛ start league no na wɔn sign it na yɛ wɔn bɛkɔ wɔn nkɔ. Nti wɔn free team no replacement na ebi amma ntɛm. ɛna mm. aside sɛ ebi ama ntɛm no kɛsɛ beku chelsea this season ankasa no and statistics ne very well aside wei ne nyinaa nti mɛka sɛ these are some of the factors a ama beku chelsea this season yɛ struggle very well. okay mi busa wɔ saa asɛm yi because mi kae sɛ season ne hyɛ ase a na mo struggle no ɛnu di nkɔmɔ ma aka sɛ ne mo abɛ sesa but ebie second window no yɛte yɛn sɛ beku chelsea still players ne bi saa akɔ team a wɔ struggle due to so atontɔn players ne bi na afei still ogu so a wɔtɔn. Nti na sɛ solution no amma. Ɛno nti na na me sɛ bisa wo bio no. Yeah simple and you see hwɛ second round de eh, players two efiri team no no yɛ mɛka sɛ Kwasi Badore ɛne Edwin Asamoah Kofoɔ and even asa yɛbɛ start league no na me ne wodi Kwasi Badore ho nkɔmɔ Mekae paa. ɛma me koraa meka kyerɛ wo sɛ probability ne season korɔ ɔbɛ start no na ɛnyɛ possible sɛ even season na ɔbɛ start nti mɛka sɛ even Berekum Chelsea ɛyɛ fortunate sɛ otumi bɔɔ first round no yɛ dɛn Ewiei ɛ, na minnyim sɛ ebɛyɛ a na Kwesi bɛkɔ, but edu baabi na abɛyɛ ɔbɛkɔ ɔnnkɔ. Nna edu no Asamoah Kuffour nso deal no, na club no yɛ ho hwe ara, na ennyɛ yie. Ɛnna yɛwɔ deal bi wɔ ha sɛ mpo yɛn nyina wɔ football a, ɛba team no mu a, no matter team no situation no, Ghana ha a yɛwɔ no deɛ, you can't keep the player.
Okay nti ne yɛ sikasɛm. Oh yes and Kwasi deɛ na aside sikasɛm no you know me nim sɛ wonim na nim sɛ owia a wo ne atiefo bɛdi nkɔmmɔ about Kwasi the way a ɔmo agency ne ne Berekum Chelsea deal no ɛteɛ Okay. and Kwasi is not the only player ɔn sɛ kuru ka ɔmo agency no ho eh, Jonas Ajete ka ho that FC Basel team no ɛno nti na meka kyerɛ sɛ even ɛsa time a na kɔtɔkɔ korɛ pa aberanteɛ no kɔtɔkɔ ntumi anya aberanteɛ no because of nneɛma a na ɛgu akɔm na kɔtɔkɔ ntumi mmiti nneɛma a na team no ne agency no hwehwɛ no. Oh, okay.
Ɔbɛnya mmra nyame yɛ adom a ɔkyena game no so ɛ. Mo ne league leaders, Medeɛma Sporting Club ɛna ɛbɔ. Preparation te sɛ so far? Well, mɛka sɛ after sɛ guys no kɔ summer test bɛyɛ no, wɔn start training na wɔn wɔn prepare very well and yɛkɔɔ ayie no baeɛ no after ayie no na hɔ ara na preparation bɛka sɛ ɛstartee yɛ because na wohwɛ nsɛm a wokae yɛ a me deɛ mepɛ league no agye we are also struggling and this game a game a ɛbɛyɛ very difficult game for the two clubs because me deɛ ma nim sɛ venue no ɔbaa no ɔwini that venue no da I don't remember me deɛ ma nya win wɔ hɔ da and even for the past three games a akɔ between Chelsea me deɛ ma no like I said Chelsea wɔ upper hand ɛwɔ me deɛ ma so. wɔ me deɛ ma the two times a waba bɛyɛ two season ɔba biriku nyinaa no ɔbɛ lose game no last season Chelsea kɔkɔ hyɛ me deɛ ma wɔ hɔ so wohwɛ the woyɛ the two pairs na aside sɛ me deɛ ma da league no top no playing against biriku Chelsea no yɛ one game a meka sɛ me deɛ ma find it very difficult sɛ ɔne biriku Chelsea ɛɛbɔ awe yɛ ɛnfa saa de nhyɛ yɛ tirim the only thing is we are preparing sɛ no matter yɛbɛsi nyame ano ɔkyena no wɛ by good means ɛsɛ bekum Chelsea ɛtumi gye three points no ɛwɔ bekum Golden State Warriors nyame adom ɔkyena. Nti me nim sɛ ɔkyena deɛ ɛkwan papa biaa so Chelsea bɛhyɛ me deɛ ma. Yes simple kwan papa biaa ɛsɛ yɛfa so gye points no bekum bia no simple yɛbɛfa so and sɛ bekum Chelsea bɛ survive this season league na it depends on our game against me deɛ ma and yɛ ma obi mɛka nkyerɛ you know yɛtena ase yɛhwɛ w'ani na nim sɛ yɛ game ɛbɛtumi ama yɛ survive league no. ɛyɛ against me deɛ ma yɛnya hyɛ me deɛ ma ɔkyena no wie a yina bɛkum chelsea deɛ wobɛtumi arelax sɛ oh, okay na mekɔgye match wei aka ho ana wei aka but losing anaa drawing against me deɛ ma obi yɛ disastrous nti bɛkum chelsea nyame adom ɔkyena so by good means biara no ɔkyena bɛkum chelsea yɛgye three points na afiri me deɛ ma wo oh, okay so meaning sɛ ɔbea gye isaac ɛyɛ eh, assure chelsea supporters nyinaa sɛ uh, this season

yes ɛno na yɛkyɛ sɛ yɛde hyɛ yɛn nua dominic sɛ the only thing ebetumi ama dominic ne so arrest wɔ hmm. ɛyɛ sɛ ebetumi aka league no sɛ yɛn ka league no mu a yɛn nua dominic adwuma na ɔkɔ yɛ ne samba boy ɔba na ofiri mu no bɛka sɛ club nyinaa disappoint dominic hmm. so the only thing ebetumi ama dominic arrest wɔ no ɛyɛ sɛ yɛbɛgye three points no na yɛaka league no so ɔkyena ɛyɛ operation three points na ɛka biribi nti free gate. obi domfo na ato ticket nyina ade akyɛ oh, so ɔto ticket nyina hmm. oh ɛyɛ one of the investment sɛ ɛwɔ bere kum ne bi na ɔyɛ bi ɔmpɛ sɛ ɛbɛ disclose na identity okay nti wato ticket nyina nyame anoma kyena yɛ free gate ɛyɛ red black na ɛde ba golden city park nyame anoma ɔkyena okay ɔbi mi gya mu akɔda na sɛ nea woka dominic frimpɔ asɛm no ɛɛ eh, yɛnim sɛ asɛm no wɔ police fɔ nsɛm deɛ Nanso ɛdɛ yi aa Chelsea asɛ club mo ne aduan no adeɛ dabi and please foɔ no mo ne ɔmo communicate ɛgye update ahodoɔ ɛɛ please foɔ nte sɛ nipa bɔne foɔ no a ɔmo di saa nyamena nsɛm no a please foɔ kye ɔmo no sesei ɔmo nso deɛ no sɛn na akɔ akɔsi deɛ na please foɔ no aka akyerɛ mo. Well police foɔ no nkɔmɔ ɔmo deɛ a ɔmo ne yɛ di aa ne sɛ still aa no ɔmo yɛ investigation because ɔmo nim sɛ asem no there is a lot into it ɛnyɛ nipa mmienu na ɔmo kye ɔmo no nko aa. Ntsi ma ɔmo nwie ɔmo nhwehwɛ mu no, ntsi no sɛ mpo akɔyɛ security issues no deɛ, yɛpɛ sɛ yɛgyaa ma ɔmo na at any point in time ɔmo feel sɛ ehia na ɛsɛ fata sɛ ɔmo update clubs no, ɔmo bɛ update yɛ, but as at now ɔmo ara ne yɛ di nkɔmɔ sɛ investigation gu so a ɛɛkɔ so paa, sɛ ɔbɛyɛ ɔmo nsa bɛka ades no a aka no. Okay, so seesei for, for now no ɔmo anya sɛe? Well for now no report no bɛ na ɔmo anya nipa mmienu a na gang leader no ɛka ho bi. So nipa six Pɛ deɛ ne yɛ te no saa korɔmfoɔ na ɔmo yɛ six no please foɔ ɛnyɛ two. Yes.
Oh ok ok eh, nkyerɛkyerɛ mu no mu ada hɔ paa ok nkyerɛkyerɛ mu amu ada hɔ ok nti for now no ɔmo akyi nipa ne two oh, na sɛ ɔne yɛ nya information bi sɛ ebi a asɛ ɔmo akyi three sɛ four nti. Yes. Deɛ efiri police foɔ na ankasa hɔ ɔmo akɔmunikate ama kyerɛ si ne sɛ two ɛna ɔmo akyi ɔmo nti ɔmo wɔ nkaweɛ police station anaa. Well, ọmụ dị nze incident ni ọmụ dị ọmụ ba Santa Regent. Okay. And ẹnu no deɛ nze mẹka sɛ edu baabi yɛ security security n'asɛm. Mm. And yɛ ɔgye di o police fo nim sɛ baabi ọmụ wɔ biara no we know sɛ ọmụ handle issue no very well. Nti baabi a gang no biara no police fo na efi sɛ biara yɛ de ọmụ kɔ ha this will be the best place yɛ kɔ ha ha na ɛbɛboa yɛ so ɛne deɛ simple as to baabi ọmụ wɔ ne deɛ yɛnim sɛ ne nyinaa ɛwɔ nyanso Ghana police service. Ok me nua Obeng, Kumasi FM, Adehye FM, yɛne atiefoɔ nyinaa da ase anɔpa yi. Yeah, simple answer na mɛkɔ nyame adom ɔkyena. Mm hmm. Yɛsrɛ the referees appointment committee no. Mm hmm. Aka four matches, ɛyɛ aniberɛ. This is the time a yɛn officiating officials no should show to Ghanaians sɛ wɔn yɛ professionals. Wɔn akɔhyɛ saa position no because kwabena, eh, bekum Chelsea. Sɛ league yi ɔyɛ league league ɛyi eh, contender rekum Chelsea. oh yes yes ɔyɛ yes league contender mm. oh, yeah, yeah, yeah. league contender yɛka teams a wɔbɛyɛ sɛ wɔn compete for the ultimate abrekum Chelsea kan club a wakɔ Africa ɛnna wɔntumi maintain ne level kwabena ne wura fi nneɛma ntɛntɛm no kwabena na yɛhwɛ adeɛ bi bɔ amena yɛhwɛ ɛsɛ wɔhwɛ players a wɔn gya wɔn a wɔn kɔɛ na mhm. Zakaria Fuseni Mishak Afriyie, Gregory Obeng Sɛkyerɛ, Uba Ajawu, Kwasi Badori, ɔsɛe kofoɔ, ɔmo goalkeeper no, Gregory Obeng Sɛkyerɛ. Woyɛ sure sɛ ɔmo nyɛ Stephen Amankora? Ah, Stephen Amankora. Nti sɛ wohwɛ squad ɔmo de ɔmo ɔmo kɔɛ na Zakaria Fuseni, Mishak Afriyie, Gregory Obeng Sɛkyerɛ, Uba Ajawu, Kwasi Badori, ɔkofoɔ, Stephen Amankora, ɛna Awu Adoamani soso no ɔmo ma no kɔɔ yi.

Mmerante a yɛbɔ wɔn din, wɔn nso nipa wɔ Berekum kyɛn sisi ɛ. The answer is big no. Mm-hmm. And immediately a club owner, president, CEO bɛyɛ this kind of business, no, I accept the fact that mm-hmm. resource bi a yɛbɛ bi okuta mu. Okay. I accept the fact. Kɔrɔ ase aseɛ. I accept the fact. Na kɔmina, ayi nti na, maa dwi na wɔn awinim sɛ mɛ nti saa adeɛ na ase sɛ yɛ kurom a class no. Ah kɔmina. Yɛ bɔ season in the middle of the season no, ni player bi yɛ hɔ yɛ akɔda no wa tɔn.
ɛm sɛ obi nse ghana football ne wa nim sika nim megye to me saa mm. baa de nti ne ɛne ɛyɛ nyɛ ne sei ɛyi mede ama sporting club boys yi mm-hmm. sɛ ɔmo ayɛ akɔ no sure mede ama boys ɔmo ka sɛ ɔmo tɔ ne ɔmo tɔ paa na yɛwura mo isama paka wɔn ha agyaake system ne sɛ yɛmmɔ ne yɛ qualify kɔ africa mm-hmm. na within african campaign mi nhuo ɛhɔ value no san kɔ soro

Ba Kwabena, wonyɛ sure sɛ Salim Adams ɛlidi Medeama Sporting Club team no na with this kind of performance ɔde Kwabena at least ɔde 50 percent kura ba Africa Kwabena wonyɛ sure sɛ bi a super agent ne ne nafofoɔ no mo ba Kwabena ɔmɛ negotiate from 250 eh, Oh yes. Wonyɛ sure sɛ hɔ no ma ɔbɛ akɔpɛ oh, yes, target ne de abɛto yes. so adi nti na akɔyɛ sɛ Ghana clubs no Kwabena in the middle of the season no wɔntumi nka biribi ankyerɛ boys no sɛ mo fight yie na mo ma mo performance nyɛ akɔrɔ na afei yɛwie a yɛnhu baasa in the middle of the season a na wɔyɛ business no fesa kyawate deɛ yi fesa yɛtɔn ne wie yi o sika mm. nations foɔ pɛɛ sɛ yɛde ma wɔn anka fesa ne kurom a ɛyi ba aha baako de sɛ yi ano a ɛno a wɔgye man of the match kò ne kurom a yɛn no ano baayɛ no wɔbɛhyɛ two important goals bi agye points bi ama nation sɛ so akɔ abena nyansɛm ketewa ano baayɛ no. nation service sɛ wɔyɛ business ɛyɛ nie bae nation service mi no kasa wɔ hijack system no a nations wɔ the mtn fa cup finals nations wɔ hɔ sɛ nations kuta this kind of enough quality na nations mtn fa cup no kwabena so wɔgye a immediately ɔbɛgyeɛ no the first akyawate ɛne ne nua ayi Nafiu Suleiman ɛne yɛfrɛ no Seyimanu Ano ɛne ayi Razak Simpson Kwabena imagine sɛ ne mpɔ mɔ Ghana Premier League mpo na wosɛ wɔgye 300 yɛ ayi wo dɔm kɔ Africa Kwabena value ne bɛyɛ sɛn so Kwabena these are certain pictures ɛwɔ sɛ yɛtwa de kyerɛ clubs yi eti Kwabena wokɔ na de kɔ yɛ business a me de I'm sorry ɛto kyew sɛ yɛ wusua me nsu bi ma wo

wɔkɔɔ yɛ na ɔmo twa sika siesie yɛ agya se koe agye koe ɔno adeɛ no di attack no. ɛdi bi hɔ saa agye koe ayi koe agye koe ayi koe ayi te yɛ bɔ pɛni din ma mi ha ɛm sɛ ebi wɔn pɛ so wɔn bɔ din ne kyerɛ mi ba mi wɔ ɛ ayi te ayi koe ayi koe agye koe ayi te edin no dɛ ɛyɛ din ha ɛnyɛ familiar bit wuti wɔn ba yɛ yi sɛ wɔahyɛ how many goals I think one or two mɛboa it tells you sɛ. nyame nya twitwa gye wɔ ɛna yima no ano aba wɔ fight yɛ pɛsɛ wɔ yi ofiri yɛnyɛ business ne saa kwabena maka kyɛm sɛ ha bɔɔl no nyɛ kwabena ne bɔɔl den mhm. wotie ne bɔɔl den ɛti businesses no baa kwabena yi businesses no mhm. ma competition mmra meyɛ biribi te sɛ mhm. nations di fa cup sɛ sɛ kwabena ɔmo nkɔ africa a razak sɛ kwabena bɛhu ne sɛ sɛ ɔkɔgyina africa platform no so abɛhu ne sɛ razak sɛ sɛ tɛwɛrɛ nyɛ tɛ hundred thousand de nam ho na sɛ wante hundred thousand razak sɛ sɛ wonte sɛ wɔntwa mu 150 wo wonte yɛ na ma space agent mo nka nkyerɛ wo wɔn ɔfa ɛyɛ one fifty ɛne ɛyi na ɛda ho ma ne nkɔ gyina confederation na wɔn mpem baako ntum na wɔn sɛ yɛ yɛ negotiate from two hundred these are certain businesses ɛwɔ adeɛ nim kwabena ɛkyɛn ma swing game ɛdi ba ɛdi no ɛɛ ma swing ba ɛdi bɛ ti ahyɛ mi deɛ ba wutie
sɛ ɔma yɛ serious wɔn pɛ so wɔn ka wɔn bɛ ti ma kɛm i think that weekend wei no yɛ bɛ yɛ saa adwuma no.

wɔn bɔ mɛdi ama wo fie mhm. wasa koraa na ɛwɔ sɛ saa gero ɔfa dorɔ kwame owie a wɔne dreams fc ɛwɔ fie brekum golden city park wotie wɔne dreams fc ɛwɔ fie hwɛ adeɛ o mhm. wɔbɔ mɛdi ama wo fie ɛnɛ mhm. sunday ɔbɛbɔ dreams fc ɛwɔ fie brekum golden city park owie a ɔkɔbɔ eleven wonders. owia no abɔ ne nua bɛkyɛm wɔ brekum hɔ wontumi nkam ɛti ne four games na aka na ɔbɔ tiri wɔ fie wɔbɔ tiri wɔ fie no abɔ wonders wawe wonders awe wɔama nkamu ɔmo yɛ dapaafoɔ papapapa nana kwame mo gyewura nana kwame mo yɛ dapaafoɔ ɔma nkamu ɔmo dapaafoɔ game wei mu nkamu mhm. mediama sporting kɔ bɛba all out okay. wo west performance should be a drawn game draw man mhm. wowia efie golden city park against dreams fc mm -hmm. sɛ na mabie free gate yi ɛfiri nɛ kɔmem yɛntum na ɔmo mmra na monhyɛ dreams mowie a woakɔ away to takyima eleven wonders wowie a wo ne wo nua bɛkyɛm united momɔ brekum golden city park akɔ abra wo so wei wontumi qualify na ɛnɛ deɛ biam na wode bɛ qualify sɛ sɛ yɛma adeɛ na ade aqualify ɛti brekum chelsea fɔ no deɛ sɛ wohwɛ fixtures ɛda m'anim sɛsi a yɛkɔ abena wɔn gyina yie wɔn gyina yie paa ɛwɔ sɛ wɔn tumi ɛka mu wode wɔn ne nations fc deɛ no ɛto a akɔ abena hwɛ nations fɔ no deɛ no mhm. hwɛ nations foɔ no wɔkɔ kɔndo atɔ flyers ɛwɔ away ɛne ɔkyena ɛkyena owia wɔkɔ wɔn ti ɔne young apostles na ɔmo nyinaa battle na deɛ mesi deɛ ntina nations ma ha ahyehyɛ no wɔ kurom a ade deɛ wɔn anwa na owia bɛkɔ wɔn ti o nations kɔ wɔn ti nations firi wɔn ti ba a wɔ